Дӕсӕм сӕр Лӕгӕй-лӕгмӕ уемӕ тӕппуд чи у, уӕ фӕсаууонмӕ та хъӕбатыр, ӕз уыцы Павел дӕн. Чырысти куыд ӕвӕлмас ӕмӕ уарзӕгой уыд, афтӕ ӕвӕлмас ӕмӕ уарзӕгойӕ уӕ курын, куы уӕм ӕрцӕуон, уӕд мӕ куыд нӕ бахъӕуа мӕхи хъӕбатыр ӕмӕ ныфсхастӕй равдисын, фидарӕй ӕууӕндын. Мӕхи ахӕмӕй равдисын мӕ бон у, мӕнӕй ӕнхъӕл чи у, ацы дунейы адӕм куыд цӕрынц, афтӕ цӕры, зӕгъгӕ, уыдоны ныхмӕ. Уымӕн ӕмӕ, кӕд адӕймаджы буары цӕрӕм, уӕддӕр адӕймаджы фӕрӕзтӕй нӕ тох кӕнӕм. Мах цы хотыхтӕй хӕцӕм, Уыдон адӕймаджы конд не сты, мах хӕцӕм, Хуыцауы тых кӕй мидӕг ис, фидӕрттӕ ныддӕрӕн кӕнын кӕй бон у, уыцы хотыхтӕй. Уыдонӕй дӕрӕн кӕнӕм рӕдыд хъуыдытӕ, Хуыцауы базоныны фӕндагыл цы систӕ самадӕуыд, уыдон. Уымӕй исӕм уацары алы хъуыды ӕмӕ йӕ кӕнӕм Чырыстийӕн коммӕгӕс. Ӕмӕ ӕххӕст коммӕгӕс куы суат, уӕд цӕттӕ уыдзыстӕм цавӕрфӕнды хивӕнд дӕр бафхӕрынмӕ. Ӕддаг бакастӕй цы зыны, уымӕ кӕсут. Чырыстийы кӕй у, ууыл фидарӕй чи ӕууӕнды, уый ноджыдӕр ахъуыды кӕнӕт, мах дӕр уыйау Чырыстийы кӕй стӕм, ууыл. Уӕ аргъуан фехалынӕн нӕ, фӕлӕ йӕ саразынӕн Хицау махӕн цы барты радта, уыдонӕй ӕгӕр куы раппӕлон, уӕддӕр нӕ фӕхудинаг уыдзынӕн. Афтӕ ӕнхъӕлмӕ ут ӕмӕ уӕ тӕрсын кӕнын мӕ фыстӕджытӕй. Уымӕн ӕмӕ чидӕртӕ зӕгъынц, йӕ фыстӕджыты домаг ӕмӕ тыхджын у, лӕгӕй-лӕгмӕ та лӕмӕгъ, йӕ ныхас нӕ ахады. Афтӕ чи зӕгъы, уый зонӕт. Нӕ фыстӕджыты фӕсаууонмӕ цавӕртӕ стӕм, хъуыддагӕй дӕр ахӕмтӕй равдисдзыстӕм нӕхи, куы уӕм ӕрцӕуӕм, уӕд. уымӕн ӕмӕ йӕхицӕй чи ӕппӕлы, уыдонимӕ нӕхи ӕрӕмных кӕнынмӕ кӕнӕ уыдоныл нӕхи абарынмӕ нӕ ныфс нӕ хӕссӕм. Уыдон сӕхицӕн аргъ кӕнынц сӕхи барӕнтӕм гӕсгӕ, ӕмӕ сӕхи барынц сӕхиуыл, уый ӕнӕзонд ми у. Мах та нӕхицӕй куы ӕппӕлӕм, уӕд нын нысангонд цы арӕнтӕ ис, уыдоны сӕрты нӕ ахиздзыстӕм, фӕлӕ баззайдзыстӕм, Хуыцау нын бакусынӕн цы хуымы хай бабар кодта, уым. Сымах дӕр уыцы хом стут. Мах уыцы арӕнты сӕрты ахизыныл нӕхи нӕ хъарӕм. Куы нӕ уӕм ӕрцыдаиккам, уӕд афтӕ уыдаид. Фӕлӕ сымахмӕ дӕр бахӕццӕ стӕм Чырыстийы фарны уацимӕ. Нӕхицӕй куы феппӕлӕм, уӕд нӕ арӕнты сӕрты нӕ ахизӕм. Кӕйдӕр фӕллӕйттӕ нӕхи нӕ бакӕнӕм, ӕппындӕр нӕ. Мах нӕ зӕрдӕ дарӕм. Уӕ уырнындзинад рӕздзӕн, ӕмӕ сымахмӕ бакусдзыстӕм ноджы фылдӕр, махӕн нысангонд арӕнты сӕрты нӕ ахизгӕйӕ. Ӕмӕ уӕд нӕ бон бауыдзӕн канд сымахмӕ нӕ, фӕлӕ ӕндӕр рӕтты дӕр фарны уац хъусын кӕнын. Мах нӕхицӕй нӕ раппӕлдзыстӕм, кӕйдӕр хуымы цӕттӕхор мах фӕллой у, зӕгъгӕ. Йӕхицӕй чи ӕппӕлы, уый ӕппӕлӕд Хицауӕй. Аккагыл нымад у, йӕхицӕй чи ӕппӕлы, уый нӕ, фӕлӕ Хицау кӕмӕй ӕппӕлы, уый.